Insellmulkom dan huwa l-programm tas-CNI u tal-Front Matin Inqum u miegħi għandi liċ-Chairman tal-Front Sami Mejlaq. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-Venezwela imma minn mindu tkellimna il-Gvern Malti u l-Oppożizzjoni approvaw il Guaido bħala l-President ġdid, ad interim veru, tal-Venezwela. Allura l-Venezwela għandha żewġ Presidenti bħalissa. Għandha dak li elett demokratikament Maduro u għandha il-Guaido li għamluh l-Amerikani L-Unjoni Ewropea bħala pupi tal-Amerikani approvaw lilu u Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea ma għamlitx bħal dawk il-pajjiżi tal-Unjoni li ma biddlux l-għarfien tal-gvern, jiġifieri baqgħu jagħrfu lil Maduro. Għandna ngħidu wkoll li minkejja li l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħarraf lil Guaido bħala President ġdid li għamel lilu nnifsu bħala President, il-Ġnus Magħquda, l-United Nations, għadha tagħraf bħala rappreżentant tal-pajjiż il-Gvern tal-President Maduro. Issa dan se jkun hemm konsegwenzi kbar u hemm kwistjonijiet ta' prinċipju li huwa importanti ħafna li nitkellmu fuqhom illum għaliex issa Malta uffiċjalment issieħbet ma' dawk illi qed japprovaw indaħlu fl-affarijiet interni tal-pajjiż ta' pajjiż barrani qed jagħrfu r-ribelli Kont biex ibiddlu l-gvern tal-pajjiż għax hekk trid l-Istati Uniti tal-Amerika. X'idhirlek Sami minn dil-kwistjoni? Id-deċiżjoni tal-kbarat tal-Unjoni Ewropea li jikkonoxxu l-Guaidó u anki d-deċiżjoni mbagħad li ħa l-Gvern u l-Oppożizzjoni hawn Malta hija ta' dannu kbir kemm għall-Unjoni Ewropea u kemm għal Malta. U ħa ngħidu l-għala. Però qabel xejn tajjeb li nfakkru lis-semmiegħa illi Maduro s-sena l-oħra ġie elett għal sitt snin, mill-poplu da ġie elett. Veru illi It-tmexxija tiegħu kienet qed toħloq ċertu problemi, dan huwa minnu, però veru wkoll li l-problemi kibru bis-sanzjonijiet li għamlet l-Amerika u xi pajjiżi oħra. Sanzjonijiet fuq iż-żejt, l-Ingiterra pereżempju żammet id-deheb tal-Venezwela milli joħroġ mill-Ingiterra

Fl-2005, ġifieri tliet snin, tlettax-il sena, erbatax-il sena ilu, intbagħat mis-CIA ġo s-Serbja biex jittrejnja fl-insurrection, ġifieri jittrejnja kif tagħmel il-kolpi ta' stat. Imbagħad ftit wara, fl-2009, erba' snin wara, fil-fatt, il-Gvern Amerikan mexxa kolp ta' stat fil-Venezwela biex itajjar lil Chavez. U kienu diġà arrestawh, li Chavez, imma mbagħad ġara illi l-poplu rribella kontra l-kolp ta' stat u Chavez reġa' żamm il-presidenza. Dan tajjeb li ngħiduh bħala background. Però x'inhuma r-raġunijiet il-għala d-deċiżjoni li ħadu l-kbarat tal-Ewropa u li aċċettawha l-partiti, il-Gvern u l-Oppożizzjoni hawn Malta, li ħa joħolqu ħafna ħsara għall-Ewropa u għal Malta. Hemm sitt raġunijiet. L-ewwel nett, u jiena rreferejt għaliha inti, id-deċiżjoni hija illegali biċ-Charter tal-United Nations, bil-liġi internazzjonali u b'kollox, li ħadd ma jista', President elett f'elezzjoni, iġib il-maġġoranza, Maduro ġab il-maġġoranza s-sena l-oħra, u jaqbad xi ħadd ieħor u jiddikjara lilu nnifsu President. Fil-fatt, kif għedt inti wkoll, Dott, il-Gvern Taljan ma kkonoxxiehx Il-Mexxej Laburista Ingliż, Jeremy Corbyn ma kkonoxxiehx. Nieħu pjaċir ngħid li anki Alfred Sant kien l-uniku wieħed mill-Membri Parlamentari Maltin li ma baxxiex rasu għall-imponiment tal-kbarat tal-Unjoni Ewropea u ma aċċettahiex. Jiena minn daqshekk ngħid li kien l-uniku wieħed li ma ħallihomx jiġbdulu l-ispaga, jiġbduh mill-ispaga. Mela l-liġi hija l-ewwel raġuni il-għala d-deċiżjoni hija ħażina. Issa, it-tieni raġuni hija il għaliex id-deċiżjoni minnha nnifisha hija mill-iktar ipokrita. Ma tistax tkun iktar ipokrita Din deċiżjoni li ħadu l-kbarat tal-Ewropa, milli ħadu għaliex? Dal-kbarat tal-Ewropa, l-mexxejja tal-Ewropa, insejħlhom kbarat jien għax mhumiex eletti mill-popli tal-Unjoni Ewropea biex imexxu l-Ewropa. La Juncker ma hu, la Tusk, la Merkel, dawn mhumiex eletti biex imexxu l-Ewropa. mad-dittatorjat tas-Saudi Arabia, mad-dittatorjat tal-United Arab Emirates, mad-dittatorjat tal-Baħrejn, mhux biss dawn ma jtuhomx ultimatum biex jagħmlu l-elezzjonijiet, dawn qatt ma jsiru elezzjonijiet fis-Saudi Arabia, fil-Baħrejn u fil-United Arab Emirates, mhux biss ma jtuhomx ultimatum biex jagħmlu elezzjonijiet imma jissupplixxuhom bil-gass tad-dmugħ. biex meta jkun hemm xi dimostrazzjoni ġos-Sawdi jew fil-Baħrejn minn nies li jridu d-demokrazija, id-dittatur tas-Sawdi u tal-Baħrejn u tal-Emirates, id-dittaturi, ikollhom il-gass tad-dmugħ biex il-pulizija jattakkaw lill-ħaddiema, lill-poplu li jkun irid id-demokrazija. Araw x'ipokresija din! Imbagħad qed jgħidu li Il-protesti li qed isiru fil-Venezwela allura nikkonoxxu lil dak li qed imexxi l-protesti. Hi ipokrita mbagħad id-deċiżjoni għaliex ġo l-istess Unjoni Ewropea bħalissa, ġo Franza, il-President Macron 80 fil-mija tal-Franċiżi huma kontra tiegħu u kontra tiegħu b'saħħa kbira, tant jiġifieri d-dimostrazzjonijiet kbar li qed iseħħu kontra tiegħu, Dan mhux ineħħuh minn President iridu ħafna mill-poplu Franċiż. Il-protesti li qed isiru fil-Venezwela, dawk li huma kontra Maduro iriduh iwarrab. Ta' Franza iridu jtuh transfer lil Macron. Irridu transfer mill-Palazz Presidenzjali għal Place de la Concorde u jiktbuha di fil-slogans li jagħmlu iżda tista' timmaġinaw x'feroċità ta' protesti qed isiru fi Franza. Macron żamm, fil-fatt, bil-pulizija armati u bl-armata u bl-armata u bit-tankijiet ta' gwerra li kellu joħroġ fil-bliet u bl-attakki li qed jordna fuq dawk li qed jipprotestaw, attakki li ħallew wieħed minn qed jipprotesta ħallewh fergħuh f'għajnejh agħma dan minn għajn waħda, ieħor qatgħulu jdejh minn dawn li qed jipprotestaw, ġifieri nistgħu nimmaġinaw allura Kemm hi ipokrita din deċiżjoni li l-kbarat tal-Ewropa, imisshom kieku riedu jkunu onesti, mhux jappoġġjaw il Macron fuq dawn l fuq kontra dawk il-protesti kollha li qed isiru u mbagħad in-naħa l-oħra tad-dinja jindaħlu fil-Venezwela u jgħidu li dawk li qed jagħmlu l-protesti għandhom imexxu huma. Din mhi xejn ħlief ipokrisija. It-tielet raġuni mbagħad li d-deċiżjoni hija ħażina u ta' ħsara hija r-raġuni strateġika. Meta aħna, il-Gvern Malti, qed ibaxxi rasu biex il-kbarat tal-Ewropa jindaħlu f'affarijiet interni tal-Venezwela li m'għandna x'naqsmu xejn magħha din aħna la Malta u lanqas l-Ewropa fil-kwistjoni interni tagħha, Il-Gvern Malti u l-Oppożizzjoni qed jgħidu lill-kbarat tal-Ewropa, Isma' jekk hemm affarijiet interni f'Malta u tridu tindaħlu, indaħlu kemm tridu allura. Da preċedent malli l-Parlament tagħna, l-Gvern u l-Oppożizzjoni qed jappoġġjaw illi kbarat tal-Ewropa jindaħlu f'affarijiet interni tal-Venezwela li ma li hija barra m'għandhiex x'taqsam mal-Ewropa, aħseb u ara kemm qed ngħidulhom li ħa nbaxxu rasna jekk jindaħlu fl-affarijiet interni tagħna li aħna parti mill-Ewropa. Mela strateġikament huwa huwa żball kbir. Ir-raba' raġuni hija Illi d-dinja kollha taf illi l-vera raġuni illi l-Istati Uniti jridu jneħħu lil Maduro hija l-kwistjoni taż-żejt. Il-Venezuela għandha l-ikbar ammont ta' ħażna ta' riżorsi taż-żejt fid-dinja. Għandha żejt iktar milli għandha s-Saudi Arabia, pereżempju, tista' timmaġina hu. Fil-fatt, qed jgħiduha di stess. John Bolton, li huwa l-adviser tal-Gvern Amerikan fuq dik li hi sigurtà, qal eżattament hekk. Ħa naqra l-kliem tiegħu. Da qal, It would make a big difference to the United States If we can have American oil companies in Venezuela. Dak jiġifieri bil-Malti qal għal tagħmel differenza kbira għall-Istati Uniti. Jekk jirnexxielna indaħħlu l-kumpaniji Amerikani taż-żejt fil-Venezuela. Dan jiġifieri li jridu huwa illi dak li għamel Chavez u Maduro illi ż-żejt tal-Venezuela qed jintuża għall-poplu, huwa tal-poplu mhux tal-privat. Da joħduh f'idejhom il-kumpaniji privati, jipprivatizzawh il-kumpaniji Amerikani u u jiġu jiddominaw is-suq taż-żejt min-naħa tal-Venezwela. Dirajnieha, ħalli niftehmu, ma tantx trid tkun tifhem fil-politika biex tifhimha, dirajnieha ssir fl-Iraq, għax għalhekk daħlu fl-Iraq, kulħadd jaf li l-Amerika daħlet fl-Iraq. Ħabba ż-żejt, ħabba s-supply taż-żejt. U kulħadd jaf ukoll, għax hawnhekk turi kemm id-deċiżjoni hija ħażina, illi l-isport favorit tal-gvernijiet Amerikani huwa la huwa l-boxing li hu popolari fl-Amerika u lanqas ma huwa l-basketball li hu popolari ma l-isport favorit tal-gvernijiet Amerikani huwa Il-kolpi ta' stat fl-Amerika Latina, ċ-Ċilì, il-Honduras, alla ħarsna għamlu lista kemm għamlu kolpi ta' stat. U allura dan tidher ċara di li dana rriduh il-kolp ta' stat biex itajru 'l Maduro biex iżommu d-dominanza politka u f'dal-każ ukoll minħabba ż-żejt. Il-ħames raġuni kbira ħafna il-għala huwa ta' ħsara kbira għall-Ewropa u għal Malta li nindaħlu f'dis-sitwazzjoni u nikkonoxxu lil dan li qed jipprotesta hija li di tista' tiżviluppa fi gwerra ċivili. U allura ikolli ngħid li la l-Gvern Malti, la l-Ewropa, ħa nibdu hekk, la l-kbar atturi, la l-Gvern Malti u lanqas l-Oppożizzjoni f'Malta ma għandhom xofa minn dak li ġara fil-Libja. Fil-Libja l-Parlament Malti kien kompliċi mal-kbar att tal-Ewropa biex tkissret. Kien kompliċi biex mietu 50,000 ruħ fil-Libja mietu fil-gwerra li saret biex tar Gaddafi. Intuża l-uranju, sar il-carpet bombing, ġew attakkati residenzi biex mietu nies pajżana u minn kollox. Allura dana m'għandniex xogħofa minnha di possibbli. Għax allura rridu nkunu bla kuxjenza, issa ta' ħalli ħalli ngħidu kollox biex inkunu parti minn possibilità li tinħoloq gwerra ċivili fil-Venezwela, mela m'għandniex xogħfa minn dak li ġara fil-Libja? Di di di din immorali wkoll dina dina dina sitwazzjoni. illi nagħtu palata lil xi ħaġa li tista' Da Guaido qal ma qalx meta saqsowh jekk iridx li l-Amerikani jindaħlu militarment, ma qalx le jew iva, ħalliha tista' jaf jgħidilhom da biex jidħlu militarment u gwerra ċivili u Maduro qed jgħid li jekk jidħlu militarment se jkun hemm Vjetnam ieħor. Għax ma nafx kif jista' bniedem Iħossu paċi miegħu nnifsu meta jkun qed jieħu deċiżjonijiet bħal dawn. Is-sitt raġuni hija li s-sitwazzjoni li qed nindaħlu fiha hija sitwazzjoni li tista' żżid il-gwerra bierda li diġà dal-aħħar snin kibret. Iċ-Ċina u r-Russja, it-Turkija, l-Iran, dawn ħadu pożizzjoni kontra li jkun hemm indħil barrani fil-Venezwela, bħalma li fil-fatt hija l-pożizzjoni tal-United Nations. U din anzi ċ-Ċina qalet, għedded lill-Amerika li ħa jkun hemm riperkussjonijiet jekk tindaħal militarment hemmhekk. Jiġifieri dawn huma sitt raġunijiet li żgur juru biċ-ċar kemm hija ta' ħsara d-deċiżjoni kemm għall-Unjoni Ewropea u kemm għal Malta, li nindaħlu f'xi ħaġa interna f'pajjiż barrani li qatt m'għamlilna xejn, il-Venezwela qatt m'għamlet xejn ħażin lill-Ewropa, lil xi pajjiż fl-Ewropa jew lil Malta, għaliex għandna nindaħlu dan isna u niċċansjaw li tinħloq gwerra ċivili hemmhekk? Din hija din hija s-sitwazzjoni tagħna. Aħna nibqgħu nsostnu li għandna nżommu mal-politika ta' newtralità anki f'dal-każ tal-Venezwela. U nitolbu wkoll hawnhekk aħna, jekk xi ħadd mill-Gvern u mill-Oppożizzjoni jaħseb li qed ngħidu ħażin, jaħseb li mhux vera das-sitt raġunijiet li tajna, nieħdu pjaċir minn jispjegalna u jgħallimna mod ieħor. Issa kif qal sieħbi, l-adviser fuq il-kwistjonijiet militari Bolton, Għadu kif qal, Isma', biex aħna l-Amerikani jidħlu militarment fil-Venezwela fil-kwistjoni indaħlu, m'għandniex bżonn il-permess tal-President ġdid, naqbdu nidħlu. Għax il-President kien qal li jista' jitlob l-għajnuna tal-Amerikani jekk l-affarijiet imorru ħażin. U dan vilment għalhekk jaqbdu jidħlu l-Amerikani, militarment, jinvadu jiġifieri l-pajjiż. U kif qal sieħbi, il-President Maduro qal illi jekk jiġri dan se jkun hemm it-tieni Vjetnam. X'inhu Vjetnam? Vjetnam hija l-pajjiż tal-Asja fejn l-Amerikani ndaħlu. biex iwaqqfu l-avvanz tal-komunisti fil-pajjiż u wara snin ta' ġlied u qatlu bil-miljuni fil-Vjetnam u l-Kambodja ħdej il-Vjetnam kellhom jirtiraw l-Amerikani. Għadni niftakar ix-xena fuq it-television fejn helicopters Amerikani jitilqu mill-belt kapitali Saigon tal-Vjetnam, iġorru l-erba' kapijiet li kienu jmexxu mal-Amerikani biex jaħarbu mit-truppi komunisti li kienu waslu biex ħadu anki l-belt kapitali tal-Vjetnam. Jiġifieri ħarbu bil-helicopters. bil-Vjetnam. Issa l-Amerikani jiġġieldu f'ħafna pajjiżi, però għadhom ma rebħux gwerra waħda. Fil-Korea spiċċaw ma rebħux. Fil-Vjetnam tilfu. Fl-Iraq għalkemm daħlu kellhom joħorġu jew iridu bilfors joħorġu għax il-poplu kontra tagħhom. fil-Libja, farrku l-Libja imma ma rnexxielhomx f'dak li riedu għax il-Libja hija mfarrka iktar milli qatt wieħed seta' jimmaġina meta neħħew lill-Gvern ta' Gaddafi. U kull post li daħlu straġi għamlu u ma rnexxilhomx dak li riedu, ħlief ibiddlu l-Gvern għal xi żmien. Għax huma dak li jridu, ibiddlu l-Gvern. Issa aħna jinteressana mhux l-iktar dwar is-saglileġġi tal-Amerikani. Imma għaliex aħna, bħala pajjiż fl-Ewropa u parti mill-Unjoni Ewropea, m'għandniex niċċappsu mal-ħniżrijiet ta' pajjiżi oħra li jagħmlu pajjiżi oħra fl-interessi tagħhom? Aħna bħala prinċipju, bħala pajjiż mhux allineat, wieħed mill-prinċipji tan-non allineament huwa li ma nindaħlux fl-affarijiet interni ta' pajjiż ieħor. Dak huwa prinċipju li għandna nħarsuh U kif qal sieħbi, jekk aħna ma nħarsux dan il-prinċipju u naċċettaw li pajjiż għandu dritt jindaħal fl-affarijiet interni, qed nipperikolaw li jkollna f'pajjiżna Oppożizzjoni li titlob lill-Amerikani jew xi pajjiż ieħor jindaħal fl-affarijiet interni pa' pajjiżna u f'dak il-każ f'Malta mbagħad ikollna l-gwerra ċivili għaliex il-Maltin, il-veri Maltin mhux se jaċċettaw li jindaħal pajjiż ieħor fl-affarijiet ta' pajjiżna biex ibiddel il-gvern tal-pajjiż iktar u iktar meta l-gvern ikun elett demokratikament bħal m'huwa f'pajjiżna. Mela din hija kwistjoni ta' prinċipju li tolqotna direttament kemm bħala prinċipju fit-teorija li m'għandniex naċċettaw li pajjiż jindaħal fl-affarijiet interni ta' pajjiż ieħor, kif ukoll għaliex fil-prattika ma jaqblilniex illi naċċettaw li jindaħlu pajjiżi fl-affarijiet interni għax nipperikolaw li jiġri dan lilna. U lilna faċilment jiġri għaliex aħna pajjiż żgħir u m'għandniex is-saħħa li nilqgħu li pajjiż ieħor ma jindaħalx. Veru jekk jindaħal u mbagħad tqum il-gwerra biex nerġgħu nkeċċuh 'il barra kif għamilna per eżempju fil-Franċiżi. Imma ma rridux naslu f'dak il-gwaj għall-poplu tagħna. Issa barra dan kollu, Aħna, meta sieħibna mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għarfet il-Kostituzzjoni ta' Malta li tgħid li Malta hija pajjiż newtrali, tirrofta li tieħu sehem f'alleanzi militari u timxi fuq il-politika tan-non-allineament bħala pajjiż mhux allineat. L-Unjoni Ewropea aċċettat dan, mela l-Unjoni Ewropea m'għandhiex tippretendi li meta tieħu deċiżjonijiet hi, l-Unjoni Ewropea, li ma jkunx kontra n-newtralità, ma jkunux kontra li ma Jkunx hemm min dħil fl-affarijiet interni ta' pajjiżi oħra. Meta tieħu dawn id-deċiżjonijiet l-Unjoni Ewropea m'għandhiex dritt tistenna li Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea taqbel magħha għaliex l-Unjoni Ewropea kienet taf meta sieħbet lil Malta u aċċettat lil Malta bil-politika ta' newtralità u non-allineament li ma nistgħux nindaħlu fl-affarijiet interni ta' pajjiż ieħor. Issa tajjeb ukoll li l-poplu jkun jaf biex dak li insista sieħbi fuq il-punt tal-ipokrisija tas-sitwazzjoni, illi Is-sitwazzjoni fil-Veneżwela hija veru ħażina ekonomikament, imma hija ħażina ekonomikament mhux għax il-Gvern Veneżljan tal-Veneżwela ma għandux introjti biżżejjed biex imexxi l-pajjiż tajjeb, imma għaliex l-Istat Uniti tal-Amerika għamlu sanzjonijiet kontra l-Venezwela u b'hekk il-Venezwela ġiet imċaħħda minn ċerti provvisti li allura ġabu skarsezza ta' dawn il-provvisti fil-pajjiż. Mela l-Istati Uniti tal-Amerika mhux issa ta' ilha żmien tagħmel is-sanzjonijiet kontra l-Venezwela, tostakolaha milli takkwista dak li l-poplu Venezjan għandu bżonn. U mbagħad, b'ipokrisija kbira, issa l-Istat Uniti qiegħda torganizza għajnuna umanitarja jgħidu, jiġifieri jibagħtu provvisti bi għall-poplu, għax il-poplu huwa mċaħħad minn ħafna affarijiet, li hu mċaħħad imħabba l-miżuri li ħadu l-Amerikani, is-sanzjonijiet, u l-Amerikani issa qed jibagħtu, jippruvaw jibagħtu l-provvisti bħala għajnuna lill-poplu bit-tama li l-poplu jaqleb ma jkomplix jappoġġa lill-Gvern leġittimu ta' Maduro imma jdur favur dak li qabel lilu nnifsu President tal-pajjiż. U allura l-Gvern ta' Maduro qed jgħid, isma', jiena mhux se nħalli li l-Amerikani jimminawli l-appoġġ li għandi mill-poplu permezz tal-għoti ta' dawn il-provvisti, kulma aħna m'aħniex tal-lagħba, qed jgħid il-Gvern ta' Maduro. Kulma jekk verament l-Amerikani ma jridux li l-poplu tal-Venezwela jkun imċaħħad minn dak li għandu bżonn, Kull ma jridu jagħmlu huwa li ma ma jneħħu s-sanzjonijiet ħalli l-poplu Venezwan ikun jista' jakkwista dak kollu li għandu bżonn u għandu l-mezzi biex jagħmel dan. Imma l-Amerikani, ħalli l-poplu jkun jaf, mhux biss sanzjonijiet qed jagħmlu kontra l-Venezwela, imma il-Venezwela li tesporta ż-żejt Meta tiġi biex titħallas għaż-żejt titħallas għaż-żejt li hi tesporta, l-Amerikani qabdu, issekwestraw, il-flejjes li huma tal-Gvern Veneżweljan tal-bejgħ taż-żejt allura il-Venezwela ma tistax tgawdi mill-esportazzjoni taż-żejt għaliex il-banek Amerikani huma ordnati ma jħallux il-flus li huma l-prezz taż-żejt li tbigħ il-Venezwela jmorru għand il-Gvern ta' Maduro. U kif qal sieħbu wkoll, pereżempju, l-Ingriterra Għamlet pass ieħor. Il-Veneżwela għandha ħafna deheb f'ħafna pajjiżi fosthom ġewwa l-bank ta' Bank of England fl-Ingilterra. U l-Gvern tal-Veneżwela kellu bżonn, imħabba s-sanzjonijiet Amerikani, illi jbigħ parti mid-deheb li għandu fil-Bank of England fl-Ingilterra. L-Ingilterra ma ħallietx lill-Bank tal-Ingriterra li jħalli lill-Gvern tal-Venezwela jieħu d-deheb tiegħu biex ibiegħu, jiġifieri ssekwestaw ukoll id-deheb tal-Venezwela li hemm ġewwa l-Bank tal-Ingriterra. U naturalment l-Istati Uniti tal-Amerika qegħdin joħduha kontra dawk il-pajjiżi kollha illi huma lesti li jixtru d-deheb tal-Venezwela għaliex jekk il-Venezwela jirnexxilha tbigħ id-deheb li għandha, ikollha mezzi biżżejjed biex takkwista dak li għandha bżonn għall-poplu. L-Istati Uniti ma jridux li l-gvern ta' Maduro jkun f'din il-qagħda li jista' jakkwista l-provvisti li l-poplu tal-Venezwela għandu u allura qegħdin kontra dawk il-pajjiżi li jaċċettaw li jixtru d-deheb, fosthom hemm l-Iran, li lest biex jixtri d-deheb tal-Venezwela u l-Istati Uniti. Din hija raġuni oħra għaliex huwa kontra l-Iran u qed joħodha kontra l-Iran. Issa dan kollu għaliex qed ngħidu? Għaliex b'hekk il-poplu jirrealizza dawn l-affarijiet. jifhem iktar kemm għamlu ħażin il-Gvern u l-Oppożizzjoni ta' pajjiżna illi aċċettaw li jinġibdu biss paga mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti tal-Amerika u għarfu lill-President li għamel lilu nnifsu President kontra l-President leġittimu tal-pajjiż. Għaliex aħna għamilna dan? Għedna r-raġunijiet ta' prinċipju. Għedna r-raġunijiet li fil-prattika ma jaqblilniex. Assolutament m'hemmx ġustifikazzjoni. Konna nifqu hawn għax il-ħin ma jippermettilix ngħidu iktar. Nirringrazzja lil sieħbi li ħa sehem, nirringrazzjakom li qgħadtu tisimgħuna u nitolbukom tkomplu tisimgħuna kull nhar ta' Ħamis fid-disgħa u nofs. Il-programm repetizzjoni tiegħu s-Sibt fil-ħamsa u nofs. U nfakkrukom dejjem biex taraw il-website tal-Front ma' Tin Iqumu u tas-CNI. Insellmulkom.